Selamat betemu baru kitai ke sekali tu. Au ke sekali tu aku datai baru nampung ke kita cerita pandik. Cerita pandik kitai ke sekali tu iya nya cerita ke diberi nama Udah Laun. Nyadi begulai baru kitai ba cerita Udah Laun. Ke sekali tu kitai begulai ba tusun ke lima. Au terus aku ke sekali tu. nampungka kita cherita udah laun. Ap beketu meh bunyi cherita udah laun kitai ke sekali tu bala peninga semua. Taja udah laun, ukai reti tua badu agi begulai. Au nyau panjai seput ditarit aku. Asai ke enggai aku nyaut maya bini aku telefon baru. Puh diri ga aku tu ringat. Pama diri ga aku tu neh. Kira ke semadi meh aku tukar nyaut maya iya telefon. Jauh endu aku nyaut telefon ko Jerita. Kin aku nyujung bilik kin endu aku. Laban enggai ke didingai indai. Tu saya ganti indai ninga enda nemu enda nyaut. Nya maku tu nyau lari ke ujung bilik kin. Au deh aku datai ba ujung bilik. Nya baru aku nyaut telipun. Iya nama agi? Pia ku aku nyaut telipun. Ngambi aku deh pegi laau. Nganti aku ba airport deh pegi laau. Pia ku bini aku agi sesirut didinga aku maya nya. Iya kapa deh kitu. Ni buah nitihka aku dek. Pia ko aku nyaut iya. Iya kati aku enda nitihka dek deh. Dek ga laki aku. Ko iya nyaut aku. Au nemu di ngumbai aku tu laki dek pia. Menda baka nama di ngumbai aku gila indu nya sehari nya. Ko aku baka ke ngumbuk iya belaya enggau aku baru. Eh silap aku au. Iga ke Dinggai ngampun ka aku. Enda aku nuduh dia agi deh. Pia ku iya nyaut aku. Eeh anang badu. Anang badu ti nuduh aku dia. Aku diatu gila indu meh amat aku. Ngambi ke dina lebu ngambi ke dina rugi nuduh aku. Ko aku nadai enggau jako ke manah. Nyau nyabek baru iya ninga aku munyi nya. Au ninga iya nyau nyabek. Dia aku nyu biaku baru. Nganti dia badu nyabek baru dia telipon ko baru au. Aku enda ka ninga dia nyabek aku tu. Ti deka nyabek kin dia telipon ngi indai, indai ka dinga dia nyabek. Ok. Nya aja. Bai buah dabai, bai buah sibau. Au pia ku aku nyau bebai beh dabai bebai beh sibau. Aruh mehinai ngumbai ku tuyu, sengapa aja utai disebut aku. Nyau kelalu berupai gaga da aku meda iya nyabek. Kira ka apa puas ga ati ku maya nya. Laban ku udah malas iya. Au lapa deh nya aku tudah malas. Au amat jai tudah aku. Mimit nadai mati aku sinu meda iya nyabek. Nyau ngasuh aku gaga agi. Tusah orang sut baka aku tu. Nibuh aku empu ngumbai diri empu sut, indai udah ngumbai aku tuyu. Au udah aku ke madamka telefon nya tadi, peda enda lama datai ga misi iya sehari iya. Enti dia meh amat gila indu. Mai rantai aku pegila kenang rantai deh. Anang deh au aku tu. Ko misis ya sempat dibaca aku. Oh anang anang anang. Anang mai rantai. Sangkal sekali bai deh pegila au. Aku tu ngai nyadi nama amat. Sigi nya ke ka deh. Rugi geni nuduh aku sengapa. Nyamai sekali aku ngamat ke jaku deh. Pia ku aku nyaut mesej iya. Peda nyu telefon baru iya. Udah aku malas mesej iya munyi nya. Eeh kapa aku ka nyaut agi. Udah aku tebaru datai. Nyau temu ngelayan iya. Nya mai agi aku bakih enggau apai. Ku aku bejaku kediri madah ka bakih enggau apai. Ukai telipon iya aja enda disaut aku. Mesej iya enda meh dibalas aku. Nyaut telipon sereta nyaut mesej semina ngasuh pala aku pedis. Au nyau nunga apai enggau indai baru ga aku udah nya. Tau baru du dua aku. Dulu agi ga indai nanya. Iya nama amat kitu bini dipigi lawat? Pia ko indai nanya aku. Entah indai. Nadai ku nemu iya ni ku iya meh. Hal badi iya. Ko aku nyaut indai. Enda patut dina nemu. Tu misis bini dimadahka kitu pegila. Iya ti anang nang ngama iya beiput pagi lawat. Anang ngelak iya kediri deh. Pia ku indai, dulu agi mesan aku ngasuh ngamat iya beiput pagila. Eh, dek mengamai iya indai. Nya menantu asi dek. Ku aku nguji ka nunik indai. Apa? Ngai badau-badau seduai tu belaya pia. Iya enti pia sampal magang engka kitai ngamai bini dikin. Ko indai nyo mai kami sampal. Oh nibuh indai nibuh. Nibuh sampal. Ukai nya menteri enda tau nak dambe kitai. Nyo baka tuan raja tuan bos iya. Pia ko aku nyaut indai. Enti deh ngai kitai sampal deh aja ngamai iya. Deh aja nurun pegila. Pia ku indai nimal aku. Akai akai kita tau. Ya aku aja mengamai nya. Ngamai menantu tehumat deh pegila indai. Ko aku lalu angkat. Ngai aku lama duduk enggau seruai. Lelak betimbal enggau indai. Au aku ka angkat nya tadi lalu gi bilik besai. Datai ba bilik besai aku lalu ngalai kediri ba sopa. Au peda aku telipon nyu datai ga misis. Nadai bukai ga sigi misis ari indu Ngah. Meda iya telipon tadi enda disaut aku. Maya ke gali ba sopa nya sempat ga aku tu macha misis iya. Iya ding ngambi aku pegila. Nama indai madai ading ngambi aku pegila ku iya. Pia ku mesej iya sempat dibacha aku meh iya nya. Au itu wak. Ko aku nyau ngut mesej iya. Berani ga aku tu ngumbai iya itu wak. Apo, jai amai jako denga aku. Meda pegila menti dibanga kempang ngumbai aku itu wak. Ko Mesias iya nyaut aku, Iya kati enti aku kembang deh? Anang ngumbai aku tuna kembang deh? Enti aku tuna kembang nyu enda aku ninggal ke deh? Pia deh ko aku nyaut Mesias iya. Au, enti deh kembang ngumbai ku itu pegila, telan aku segala deh. Ko jaku gaga iya, Meda aku pegila ka ngambi iya ba iput. Taja aku ngasai kediri ringat maya nya ko jerita. Bisi ga ga ko senyum senyum kediri. Ninga ya ka nelan aku segala. Nyu lelak ga ko macha misis ya. Madeh nak betah. Madeh ka berandau la. Baka style agi bepangan suba. Pia ko aku bejako kediri. Au nadai ga salah enti nitih ke ya. Iya ga bini aku. Mal ga aku tu. Ukai ka enda lama enti ringat. Enti enda lama ukai dikumbai ringat. Merajua. Au munyi ku aku. Nah leh ga sida kindu aja tau ringat. Aku ka meringat. Au nemu amat gia nunduk ka aku. Ngambi ka aku enda ringat agi. Aku tu kebendar iya. Sigi enda ringat. Sigi enda ringat baka tadi. Laban aku udah ninga jaku apai enggau indai. Tang aku sigi ngaga diri empu ringat. Ngambi iya bendar nundukka aku sepi asai iya. Ka meda ni naka iya puah nundukka aku. Ringat-ringat mega aku bisi ke aku kasih ke iya. Meda apai seduai indai nyu baka nama ngasika iya. Au apai enggau indai sigi bekenya iya enggau bini aku. Laban bini aku tu mega chukup manah enggau seduai. Indai nibuh sebut agi, Sigi enda nemu enda memisi enda nemu enda berandau enggau bini aku. Au dipandai aku jerita. Pagi nya aku lalu tumu nepan Spries laban ka ngambat datin ba iput. Datai bini aku ba iput Sibu nyau baka ke betaun enda betemu enggau aku nyau terus lalu merap aku. Bini aku nya sigi ke mentas enggau aku suba. Tang nya meh penyalih iya. Taja mentas, iya enda tau meda utai Saleh mimit lalu ke ngila diri. Tudeh ke merap aku nyu nyabek ga iya minta ampun ngagai aku. Nyau aku ga madahka ninggalka iya, nya baru iya badu nyabek. Nyau aku ke baka ke salah medai nyabek. Amat ga munyi ko apai. Enti bela sama ngai ngalah ke diri, ukai bisi penguntung. Bini aku nya taja iya orang pemisi, enda kala gia ngeningi ke diri nyumbung ke diri dipeda aku. Ati aku ke agi ringat nyau enda berasai nemu badu keliri udah ke iya bisi ba tisi aku. Munyi ku aku suba, sapa enda sayau ke bini. Kekadang ati ke pedis enda leh dikira enda leh dititih ke pemedis ati. Laban pemedis ati tau ngujung ke rumah tangga kitai nemu runtuh. Baik menya nemu nesal ke penyalih diri, tang ti iya majak ke ringat ngelama tu, majak enggau ulih iya baka ke ngelama tu, aku engka enda begulai enggau iya agi. Amat munyi ku indai mega, Ni Petara ngampunka orang ke salah. Enda patutka aku enda ulih ngampunka iya mega. Laban iya amat-amat nyesalka penyalih iya dipeda aku. Iya mega udah jauh berubah daripada aku mega. Nya meh penguntung aku ngempu indu baka iya nya. Taja mangah, tang iya mentas. Taja mentas, iya mega rum mintik. Ari ba ipoh tadi, enda nemu enda bepegai jari. Nya nyadi cherita udah laun ke sekali tu bala peninga dilengkaka aku naka tu dulu. Au nganti aku datai baru nampung cherita tu. Au nya aja bala peninga semua nadai jaku bukai semina meri terima kasih ngarap ke kita teperindang. Au aku pengeluar program tapang bekumbai madah kediri. Bupuk dulu.